Velirano izay natao tamin'ny boriborintany voalohany ny hoe valibabena sy tamberin'andraikitra ho eny amin'ny fiarahamonina. Fa rehefa milanja izao andraikitra maha filoha lefitry ny andrim-panjakana misahana ny faritan'Antananarivo dia heveriko fa mitombo izany adidy tamberin'andraikitra izany satria miahy ireo faritra efatra mandrafitra ny faritanin'Antananarivo, Analamanga, Vakinakaratra, Itasy, Bongolava. Antananarivo izay faritany renivohitr'i Madagasikara, boriborintany voalohany no resahako eto, toerana manankarena raha ny olombelona no ataontsika hoe loharanon-karena araka ny

Hanamaivana izany vesatra mianjady aminy amin'ny fiainana andavanandro izany koa fanamafisana izay toky efa napetraka izany ary tsy irery izahay hanatanteraka an'izany satria manana ny filoha mpitarika, manana ny filoham-pirenena Andry Rajoelina izay nosafidian'ny vahoaka malagasy ihany koa. hitantana izao Repoblikan'i Madagasikara izao ary indrindra tendrina Andriamanitra avy amin-janahary satria fahefana rehetra dia avy amin'Andriamanitra koa angatahantsika Andriamanitra be fitiavana ilay mpamena heloka sy mpamindra fo mba hametraka amintsika ny hery sy tanjaka indrindra ny fanahy masina hitontosaina antsika. Ahafahantsika hanana famendrehana, fahendrena indrindra fahazavan-tsaina eo amin'ny fanapahan-kevitra rehetra izay raisintsika eto amin'ity Antenimiera ity ary indrindra mba ho fitaratra ho reharehan'ny fiarahamonina ny fananana antsika izay olom-boafidy hitondra teny azy, hisolo tena azy ato anatin'ity androm-panjakana ity. Koa hamaranako ny teniko dia ny fisaorana an'Andriamatoa Naivo Raholdina, Depioten'i Madagasikara izay voafidy tao amin'ny boriborintany fahadimy. Ankoatra ny izay ataoko hoe anarana fiantsoana amin'ny andraikitra izay dia manamafy aho ny voalazako aminareo hoe mpirahalahy aloha izahay. Mpirahalahy mianala hatramin'izay ary ahitsiko ilay teny teo hoe na tsy iray kibo aza dia tena efa fianakaviana iray satria ny vondrona politika izay niarahanay antsoina hoe miaraka amin'i Andry Rajoelina na ny Irmar dia io teny frantsay malaza amiko hoe notre deuxième famille politique. Io no mampiray anay satria manana ray aman-dreny iombonana izay dia ny filoha Rajoelina. Izay rehetra heverina hoe zanany, taizany dia nanaiky ny fandaminana ary isaorako an'ity rahalahiko ity an, satria nampiseho izany famendrehana izany izy hoe rehefa izay ny fandaminana, hitan'ny lehibe sy ny ray aman-dreny fa mety ato anivon'ny fianakaviana dia nekeny ary nitsotra any hoa izy, tsotra any izay vao may irony fitenenana. Misaotra betsaka mon frère satria heveriko fa raha sanatria an'izany hoy izy ny fitenenana hoe mba tsy niovaova ny sary fa Nijanona volomboasary. Fianakaviana iray tsika ary loko anankiray ny resatsika. Dia mitohy ny fitiavana ny tanindrazana. Mitohy ny asa izay efa natombokao, izay mendri-piderana tokoa. Fotoana fohy no mba nahitako tamin'ny andro. nitondrana ny andraikitra maha minisitry ny serasera sy ny kolontsaina moa izay ianao teo amin'ny perchoir dia nahatsapa hoe manan-talenta ary mirehareha manana izany Naivo Raholdina mpikabary izany fa voafehiny tsara ny perchoir ary nandeha sy nirindra ny fandaniana ny raharaham-pirenena omeo tsika ity ankizy amin'izay mba ho fisaorana azy sy mpilabozivavy nareo efa teo Mbola eo ary heveriko fa mbola ho eo mandrakariva ianareo eo hitondra ny traikefa hanompo firenentsika fa tsy manompo olona sanatria mivava resaka ka izay zavatra ho ataonareo amin'ny tenanay dia hevero fa nataonareo ho an'ny vahoaka sy ny firenena na mety misy aza mety safidinareo any am-ponareo tsy hanomezana tsiny izany Dia aza ny fahalemenay no jerena fa ny finoan'ny eglizinao ny katolika izay fa eto amin'ny NTMR moa tsika dia hoe ny fitiavanay ny vahoaka sy ny fanompoana an'ity firenena ity ka dia izay no teny fa dia ankasitrahana antsika rehetra. Misaotra betsaka Andriamatoa Filoha noho ny fanotronanao izao famindram-pahefana sy fitantanana izao. Ankasitrahana anareo Solombavahoakan'i Madagasikara Ianareo eo anivon'ny birao maharitra ihany koa sy isika rehetra mpiara-miasa eto anivon'ity Antenimiera ity dia samia tsika ho ela velona, samia ho ten'Andriamanitra, tsara andro isika tompokolahy, mankasitraka tompokovavy, mandrosoa hasina tompoko. Dia isaorantsika Andriamatoa Filoha Lefitry Antemieramena Andriamanoro Augustin izay mandray ny andraikitra ny Filoha Lefitry ny Antemieram-pirenena avy eto amin'ny faritany Antananarivo. Raha ny fandaharam-potoana moa dia Andriamatoa Vladimir Pereira izao no handray ny fitenenana. Mangataka segondra izany Andriamatoa Filoha mirefitra mamarana azy sa Tompoko. Tena hoanahirana marina iresaka aorinan'ireto mpanao kabary sy mahay mandà teny ireto a! Nefa na zegny na tsy zegny moa izy ity a, andraikitra izay iantsorohagna dia tsy maintsy mitsoretana aloha anoloanareo izany. Ny nangatahagna tamiko moa zany dia hanome tso-drano izy mirahalahy fa alohan'ny hanaovako an'izay tso-drano izay an, dia misy mba tiako tsindrina kely ilay resaka nataoko teo tamin'ny famindram-pahefana izay nataonay sy ny rahalahiko Filohan'ny Antenimierampirenena izay nisolo toerana teo izany. Ny fifamindram-pahefana hoy izaho teo dia fomba amam-panao mitandro demokratika io sy amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Ka ny hafatra omeko antsika izany, tsy hatao zavatra ifandrafesana akory ny fanaovana famindram-pahefana na ny famindram-pitantanana. Ary tsy midika hoe tsy nahavita ny teo aloha dia hisorigny fa misy anankiray vaovao ty tena hery sangany dia apetrakeo. Tsy izay ilay izy fa efa fomba amam-panao. Raha za zao ngamba za hitanareo zao amina mpiasam-panjakana za aho, administrateur civil, efa betsaka nataoko tamin'io satria zany ny zavatra iainana amin'ny fitantanana raharaham-panjakana. Noho izay, raha ny tantara izay nataony rahalahy vice-président teo aloha, olona ny fanakiakibe nareo. Olona efa niaraka hatramin'izay ary famille politique araka ny voalazanao teo ka enga anie ka tsy ny famindram-pahefana izay nataontsika ny any izany no hampiova ny fihavanana, ny fiarahana sy ny fifankatiavana izay efa nisy taminareo. Fa zarantsika aza hoy izy anao teo, mbola ato agnatiny fianakaviambe politika ray ihany no nanao ny famindram-pahefana teto. Zava-dehibe izany fandaminana io. Raha ny député Irmar izay lany tato agnatiny faritanin' Antananarivo angambany dia sangany daholo, manigna ny maha izy azy daholo ary mety sahirigna ny ray aman-drenintsika nisafidy hoe aiza ny atao eo

Andidra hitan'ny tonony ary hanapaka hitan'ny vaniny ianao an! Andriamatoa Solomba, Vice Président mba mitsangana ela ianao. Andriamatoa Filohalefitry ny Antenimierampirenena ato anatin'ny Faritanin'ny Antananarivo an! Hahavita an-tsakany sy an-davany ny adidy izay napetraka ny Firenena aminao ianao ary tsy ho solafaka eny an-dalana araka ny voalazako teo, andidy ahita ny tonony, anapaka ahita ny vaniny. Andriamanitr'i Manankarem-pahasoavina sy ny Tompon'izao rehetra izao no hagnampy anao amin'ny asa rehetra rehetra izay ho tanterahanao. Izay ngamba ny tsolodrano avy aty aminà Andriamatoa Filohalefitra. Ianao koa dia mirary soa anao Andriamatoa Filohalefitry izay navita ny andraikitry sy ny adidy izay nataonao a, enga anie ka ahazo ny zavatra irinao amin'ny ity fiainagna ato amin'ny Antenimierampirenena ty nao a, sy amin'ny fianakaviana ihany koa, ka ho tonga aminao zany izay irinao rehetra rehetra, Andriamanitro no agnomezany anao zay ny avy aty aminah fa dia misaotra antsika rehetra rehetra ary mirary soa antsika ihany koa misaotra tompoko.